גוט אווענט אלעמען, דא ר' הערש גרויסמאן, און דאס איז קאמפליצירטע אידיש. די וואך וועל איך רעדן וועגן די נייעס, ליטערארישע טעאריע און פאליטיק. וואס? ניין ניין די וואך איז פורים אבער דאס איז שוין איבער דער מאס. דאס איז נאך אלץ פראסטע אידיש און איך איך הייס אסתר. היינט וועל איך רעדן וועגן פורים, א יום טוב וואו אלץ איז איבערגעקערט. און מיר וועלן הערן א וואונדערליכע רעקארדירונג פון אלישעוו'ן וועגן וואס מען טראגט אויפן קאפ פורים צייט און א גאנץ יאר. איר זייט גרייט? גוט! לאמיר הערן אביסל קאמפליצירטע אידיש. ניין! פראסטע אידיש. פורים שיין פורים פיין. יא ס'וועט באלד זיין פורים. פורים איז א פרייליכע יום טוב וואס דערמאנט אונז אין דער מעשה ווי א קעניגען אסתּר מלכּה האָט געראַטעװעט דאָס ייִדישע פֿאָלק פֿון אַ שלעכטן מאַן, המָן. המָן האָט געװאָלט אומברענגען דאָס ייִדישע פֿאָלק אין פּערסיער. די גאַנצע מעשׂה קומט פֿון דער מגילה, דאָס הײסט מגילת אסתּר פֿון תּנך. ס'איז א מנהג פורים צו גיין אין שול הערן ווי מען ליינט פון די מגילה. פאר אידן איז פורים זייער א פרייליכע יום טוב, מען גייט פארשטעלט, דאס הייסט מען טראגט א קאסטיום, מען טרינקט און עסט זיסע המן טאשן, און מען זעהט אדער שפילט אין א פורים שפיל. אין מיין משפחה האבן די קינדער זייער ליב פורים. איך האב שוין פריער דערציילט ווי מיין שוועסטער האט יארן לאנג געלערנט די קינדער אידיש, און אלע יאר האבן זיי געשריבן און געשפילט אין א פורים שפיל. אין די ערשטע פאר יארן איז די שפיל געווען זייער פשוט. די קינדער האבן קוים גערעד אפאר אידישע ווערטער, אבער ס'איז געווען אזוי זיס צו קוקן ווי די קליינער קינדערלעך גייען פארשטעלט ווי די העלדן פון די פורים מעשה. דער מלך אחשורוש, א קליין קינד אין א קרוין, מרדכי הצדיק, א קינד אין א בארד, אסתר המלכה אין עפעס א קליידעלע, און אוואדע המן הרשע אין א מאדנע היטל. אין די לעצטע יארן זענען די קינדער דאך נישט אזוי קליין, און אפאר פון זיי האבן געשריבן שפילן וואס זענען גאר שעפעריש און קאמיש, מיר האבן געהאט א שפיל מיט גרעטע טונבערג וואס איז געפארן דורך די צייט, און אמאל האבן מיר געהערט פונעם גייסט פון וואשטי. די גאנצע משפחה פריידט זיך ווען פורים קומט און מיר קענען אדער שפילן אדער קוקן די פורים שפיל.

אבער צו דעקן דעם קאפ איז וויכטיג אין אידישע קולטור א גאנצע יאר. וויאזוי? זיכער קענט איר כיפות אדער יארמעקעס, יא? עס זענען אויך דא אסאך אנדערע קאפ דעקן, למשל פעדאראס, טערבאנען, פערדס היט, שטריימלעך, און אזוי ווייטער. עטליקע אידן דעקן צו זייער קעפ אלעמאל. אנדערע אידישע מענטשן טראגן קאפ צודעקן אויף דאווענען אין שול, אויף עסן, ווען זיי לערנען זיג תורה, אדער פאר יום טובים און שמחות. זיי טראגן די היטן לכבוד יראת שמים אדער צו זאגן איך בין א איד. א איד קען אונז זאגן פון וועלכע קהילה שטאמט די מענטש, פרומע, חסידישע, מזרח, אשכנז, ספרדיה, ליבעראלע, און אזוי ווייטער. עטליכע פרויען טראגן א דעכל אויפן קאפ צוליב די זעלבע סיבות ווי מענער אדער צוליב זנות. זיי קענען דעקן עטליכע אדער אלע פון זייערע האר. א פרוי קען נוצן א הוט, שפיצן, א האר באנדע, א שייטל, א טיכל אדער א וואל. עטליכע פרויען טראגן כיפות און דאס איז א נייע מנהג. איך האב נישט געזען א פרוי וואס טראגט אדער א פעדארא אדער א שטריימל. די דעקן פארן קאפ זענען זייער נוצבאר. זיי באשיצן מענטשן פון דער זון, דעם רעגן, דער קאלט, דער היץ, דעם שמוץ, און פונעם ווינט. זיי זענען אויך זייער שיין ביי מיר עס איז א חני' עס זענען דא אזוי פילע ברירות איך טראג עפעס אויפן קאפ יעדן טאג אויף פירם האב איך א העל אראנדזש שייטל און איר וואס טראגט איר אויף פירם די היט געפילן אייך? דאס איז אויך זייער געזונט. און דער עפיזאד איז אויס. אז איר ווילט זיך הערן מער וועגן פורים גיט א קוק אינעם טראנסקריפט, איך האב אפאר שיינע אידישער ווידיאוס און אנדערע ריסורסן פאר אייך. א גוט יום טוב טייערע צוהערערס, איך וואונטש אייך אלע א פרייליכן פורים.